Khai le, hma lam i han pan zui leh zat dawn teh ang. Chal kunga te leh lal fanu ten tui kang nghak ah fan ngai loh ram fang in dam lai par an tlan mek lai hian khaw chhung lam erawh an lo buai hle mai a lo ni a. Hlim tak ah khuan han pan leh hnu chuan eng ngen tawn tak zel tih hre turin an hnu in bih zui leh chat teh ang. Thih leh ruam khatah bung sawmhnihna ziaktu Vi Zothansanga a mawsa pa Chalkunga te hopvin khawchhung an han lut chuh kawtchhuah lama meichher inzui phe hlawk hlawk chuan an hmu a, ngaih tha vak lo chuan an kal zel a. Hlawmkhat dang meicher nena anmahni tawk zawng rawn kal leh te chuh lo au dingin thil awmzian lo zawt vat a. An mitangten tlanchhuah thu leh an thirdeng fapa Thanglira an that zui a, a um turin tlangval tam zawk an liam tawh tih chuan an sawi ta mai a. Hmanhmawh taka kal thuai thuaiin an tuichawi ten chhun fel hnu chuan an thlen in Pasalṭha Aithanga in lamah insiam sawk sawkin, Thifar an hmuh una chal lui lam pan ve tur chuan hmanraw famkim nen chuan an phechhuak ve ta a. An mahni lo nghaktu an pasal tha Aithanga ho chuan meichher nen kawtchhuah lam chuan pan ve ta hmawk hmawk a. Chal lui ruam an thlen chuan an khawtlangvalte chu an lo inhrosa nasa kher mai. A um tura thawk chhuak hmasa pali te chu lu bungin an lo thal hual hlawm mai a. Pakhat hliam tuar khama lum avanga an hmuh zawh loh, chu mi avanga him thei hram rohrenga chu an lo baw laih laih a. Pasaltha Aithanga ten zu thlen chuan zah takin an lo kian dial dial a. Aithanga chuan Rohrengah chu sawi pah deuh hian a han be nghal mawlh mawlh a. Reife hnu chuan rawn rum ṭiah ṭiahin a rawn meng lep lep a. Aithanga chuan, Hrenga zam reng reng suh aw, kan rawn thlen tawh hi, tia a beng bul a zu phun sep pah chuan Rohrenga an kahna a pum vel thi ina bawh luai mai chu han thlek vang vangin rei a daih tawh dawn lo tih hre chiang kher mai. A mal chungah mut tirin Tuisik chu a hmuiah farsa keuh keuh in, Hrenga, eng nge thil awmzia hi le? An lo chang che va ni maw? a han tih chuan Rohreng-a chu thaw halh in, Zawite hian, U ai, kan thiam lo a ni e. Kan hotu pa ber pasaltha zachhinga remruatna a ni a, kan rilru dik lo kan tuar ta a nih hi, tiin a han then chak chak a. Aithanga chuan, Hrenga chutiang sawi a hun love. Hahdam rawh khai a han tih chuan Rohrenga chuan thawk la ham hamin, Ni love, rei ka daih dawn tawh lo. In hre ngei tur a ni tiah thawk han la hak hakin. U Ai, U Chhinga hian a tluk lo che vang hian a thik em em mai che a, kawng engki mai khalh zar zar si nen. Tun thil thleng pawh hi a hming chher a, chawimawina khum ve duh avangin mi tang te kha chhuahin um zui leh a an lu nena ropui taka khawthan a tum avang a ni. Min cher lian tu leh kan zui ber a nia, lawmman min tawk tak zui bawk nen, hmanrua nei dawn chuang lova ngaiin phur takin kan zui ve tawp a ni. Mahse silai leh chempui an lo neih bakah hruaitu fing tak an lo nei niin a hmanrawnga zawk kan che che ta nih hi a han tih chuan hahluat avanga thaw tawk tawkin, Thisen a rawn khuh chhuak ta bawrh bawrh mai a, Aithanga chuan a thuhriat chu maka ti kher mai. Dam dap tho hian, Eng hun lai khan nge in chhuah a han tih leh chuan, Pasalṭha ho lal in a inrik laih laih lai, Naupang pawn to ho dam veng lamah an intir a mei kai lai khan a han tih lai chuan a han thaw hrawih hrawih a. Chutah, U ai, min ngaidam dawn nia. Tin um ula, in that vek dawn nia. Changpui lui chu a rian tum tih bak a sawi eng mah hriat theih a ni ta lo. Aithanga kut hmer ngat ngat chung chuan a thaw hrawih a, a zal ta riai riai mai. Pasal tha Aithanga rawn tho chhuak hmel chu Meicher engah chuan a rum in a hlauhawm kher mai. Mi pamham thil tih nghawng chu a rapthlak kher mai maw? Eng pawh ni se, Hrenga in phuba chu kan rawn la mawlh ang tiin Rohrenga en pa chuan han phun sap a. Val upa te chu kohrangin a remruat dan chu han hrilh nghal sar sar a. Val upa ralkapa chu bu ngat ngatin tlangval ho chu han aukhawm nghal thuai a. Hei, kan hriat angin vanduaina thuah ni kan tawk tlat mai si a, thinrim tlang viau mai la, zan thil a nih nen nunna inchan belh teh hlauh awm a, kan hmelmah te hian ralthuam an neih belh tawh nen meichher hnuaiah kan vai um hul hul mai chuan kan fimkhur cheng lo palh ang e. Chuvangin Pasalṭha aia hian a hnung zui tur mi panga thlang sela, a bak zawng chuan hlangte siamin kan ṭhiante ruang hi kan hawnpui mai dawn nia. Naktuk ruangthlak zawh lama kan ṭhiante sul chu kan zui leh mai dawn nia a han ti lang lang a. Tlangval ho chuan a um zuitu nih ngei tumin Pasalṭha aithanga chu an hnaih sar sar hlawm a. Pasal tha Aithanga chuan chal kungte thianho va hruai chuan tawk a ti em em rualin an khaw tlangval te ti thang tlawm lutuk ang tih a hlau si. Uluk taka han ngaihtuah hnu chuan chal kunga dengvunga leh buan hmun pasal tha chhuahkhama leh rawl thar te, an sadawt fapa hnuchhui thiam leh huaisen zet mai Thangzika te chu a kohrang ta a. Mi dangte chuan hlang siamna tur thingtuai leh ramhruite, maute chu sa tiin an buai nghal mawlh mawlh hlawm a. An thiante zen leh silaimuten paibelh hnu chuan Aithangate ho chuan hmelmate zanriah tumna rohrenga sawi changpui lui chhuah lam pan tur chuan a hnuk hnai lam an chul hlui ngan bawm mual lamah chuan an tawlh chhuak ta a. Khuan hmasa ni vel ang ti chuan Changpui lui chhuah ruam raih dup pawn pawh thla dawn hnai ta. Meicher chhit ngam a ni tawh lo nen, an kawng hlui zawh lah chu a hnim pik tawh hle mai nen. Fimkhur ngai bawk si, kal chak a har kher mai a. An rawl thar hruai thang zik a tangkai kher mai. A mit chu zan thim ah pawh fiah kher mai a. Hma hruaiin a put zar zar thei a, mak an ti kher mai. tui bur hmuam dah awm vel an han kal leh chuan an kalna kham hnuaiah chuan mei rem tawh a kha tawkah huih chhuk thli thaw in a a han chhem vam leh mei si ṭek leh chiai chiai ṭhin leh chumi bulah buk ni awm tak chuan hmu thei ta. Fimkhur taka kal leh in lui ruam chuan han pawh thla ve ta a, silai chuan a kah phak tawk ang tih velah chuan ding in An bul lungpui phenah chuan a innghat sap sap a. Thli beng danin a zir bawkah Vaibel te chhuang kaiin an silai ten an en fel sap sap a. Hma lak dan tur an han sawi sap sap hnu chuan Chalkunga rawtna chu tha ber a hriain khawvar hma hun tlem la awm chu mut hahdam nan a hman tum chuan a rem lai lai chuan bel sap sap a. Dengvunga chuan han kahchilh nghal tawp mai chu han rawt kha nia. Mahse Chalkunga'n mi inchian hmasa lova kah nghal ngawt mai chu an mi umte pawn lo ni kher lovin ram chhuak dangte pawn lo ni thei a. Khua nghak var ila an lo ni anih pawn an inring lo lai kan hup barh thei dawn tho va. Keini lam pawh chau lutuk a chet zawng kan vanduai palh ve thei a nia a ti kha. Pasal tha Aithanga chuan dik tiin, Zing lama chet thawn tum ta zawk a ni reng a. An rawl thar hruai thang zik a. An hma lawkah thihna lo thleng tur vel pawh lung kham ve loh ang lekah lungpui ngenga thumhil nghal bawrh bawrh mai chu. Chal kunga chuan ngaisang ru tak chungah thlek vang vangin Aithanga chu han kheuh zauh a. In khua hian pasal tha khaw dai ngul turin neih belh thuai i dawn e, a han ti sap a. Aithanga pawh chuan, I lo chik ve ni maw? He nau hi zawlbuk thing fawm rul a ni atanga ka lo chhinchhiah ruk tawh ni asin. Thing thunung in dah hlat siak nikhua ah pawh tluk thei an awm loh chu sawi loh. A en diktu tlangval te zawk zam rum rum khawpin a siam fo tawh a nia. A aia u zawkte pawhin an vel tawp zo ngai hek lo. Kan la muanpui dawn khawp a nia a lo ti ve zat bawk a. Khaw var tir lawm a sava ten chian laih laih lai chuan Changpui ruam chu ṭiau chhumin a la bawh chuk mai a. Chalkung a harh hlawl chuan a mit a han len vat vat a. Thangjik a bawk chuan a mit len kual chu a ti tawp leh ta chat mai. Tho pang hmel pu map lo. Harh vak hian lungpui bula a rohung buk luih kar atang chuan buk lam chu lo thlek veng veng tawh mai chu niin. Chalkunga chuan, I hmel maw lam nia chak awm loh reuh mang e, a han ti rilru nauh nauh a. A silai la in Thangzika bulah chuan a han phei ve a. Thangzika chuan lo nuih sakin, U Kung, kan mehum te chuan ni ngei e. Pa ai a hrilh loh lah. Khawvar hma deuh khan an buk zawk ava chian e ka ti a. Buk hnunglam pawnah sawn kan khuate lu pawh bang an lo khai ngei e a lo ti sap a. Chutih lai chuan Aithanga te pawn rawn tho chhuak ve mek bawk a. Chalkunga chuan, Pa ai, kan inzar phalh ran a tha ang. An mahni ni tai lah min umtu tur an awm chuan zan lam mei chhem lai khan rawngbawl lawk in thawh vel leh ei sawk sawk ah kal leh nghal char char kha kan duh dan a nih ka ring a, chutiang tho chu an ngaihtuah ve dan a nih ka ring e. An lo thawh hun ah min lo veng dawn nia a han tih hnu chuan fimkhur tak in an in sem darh sang sang a. An tan hmun tur thap an thu fel hman awr ti ah chuan buk chhung atang chuan an rawn tho chhuak ta phak phak a. Hmai ten phih hnu chuan buk kawt ah chuan changel phah in chawi an siam nghal mawlh mawlh a. An mei chhe bul ah an mau thei hum te chu la sang sang in chaw chun bar nghal mawlh mawlh a. Chuti lai tak chuan in ram chhuak hlawhtling bawk emaw chu? Khawi lam mual nge in hrut leh dawn? Tukthuan lah in va bar hma ve rawn ti thawm an han hre thut chu an phu nasa kher mai. Aw rawn chhuahna lam an han thlir phei chuan tlangval naupan hmel tak in khai thi thlar mai hian vaibel pak tal tal chung chuan zawi muangin a rawn pan chat chat a. Buan hmun khua an hmuh tawh kha ni tian hre chhuak nghal a, pakhat chu zuang tho thut in, Buk pawn an silai tun chu han chuh nghal thut a, mahse a lekkang chiah tih chuan an ding lam sir atang hian silai rawn puak nghal thuai a, chu pa chu buk bang bawhchhe rum rum khawp chuan silai mu chuan a hnawl rawp a. Chalkunga chuan a vaih belna keng khuh a tam vat chung hian, A chho duh suh u, kan hual vek tawh che u nia. Aw pa ngai leh dam dap tho chuan a han ti leh a. Chalkunga'n a vaih bel lung chunga han dah tur kun lai chu Remchanga la in pakhat chuan a bula chempui chu chuh thutin a rawn zuang zawk mai a. a hlawhtling teuh ther ther kher mai. Mahse Chempui lek kang a han vai thla tur chiah chuh Thangzika chu zuk chal vang lai phawk tlan ang mai a chak chuan rawn dawk chhuak zawk in chu pa nak theh hrawk chuan a rawn sat bur mai a. Chu pa chu awp hnawk in tiau phaw vah a hmai tauh bur khawp chuan a han tlu nghal hnawk a. Khar zawl lam pasal tha leh an hotu pa ber lian thuama chuan an chanchhiat zia hmuh chuan luhnlul leh a chava hun lo tih a hre chiang kher mai a. Mahse in pek leh ai chuan mipa taka thih chil chu a tum nghet bur tawh thung. Aw le kan chan a chhia ni e. Mahse pasal tha rual in nih ka ring a. Kei pawh pasal tha tia chhal ve ka ni a. Pasal tha tan chuan tlawm hreawm zia in hriat ve ka ring e. Duhthlang thei chu ni lo mai lah. Tlawm a inpek nawn leh ai chuan mipa tak a inbeihna thih ka thlang a. Min beih theiin awm chuan a lawm awm ngawt ang a han ti dam rui a. Chal kung a khalh chuan Devanga chu a rawn dawk zawk a, mahse ani pawh chu khal tun la awm fo mai. Buan hmun rawl thar thang zika chu khar zawl pasal tha hmaah chuan chempuiin a lo ding kawh lah tawh a. U Kungte, min hrethiam rawh u. Ka thianpa Thlarau hnenah chhiak a cham tawh sia, hei hi chu ka chanpualah min ngaihsak hram teuh a han ti tham chal a. Chalkunga chuan khar zawl pasal tha lian thuama han en chian chuan an nau hruai Thangzika chu a ngaihtuah kher mai. Mahse mipain thu lo tiam tawh chu a zahsak ve bawk si nen a rilru buai kher mai a. Pasal tha Aithanga rawn tum a an inher chiah chu. An ni lah inbei tan in an thup nghal phut mai nen. A bul lung ngheng chuan in ring ru tak chung chuan a ding ta hle hle a. Thangzika chu huai in inbei pawh a thiam kher mai. A tuan a rang em em bawk a. Mahse a beihpui pa khar zawl pasal tha chuan tawn hriat anga tawh tih a chiang kher mai thung a. Chu changpui ruam zingkar reh ruiah chuan Chempui inkhak thawm chu ring duh kher mai. An inbei rei deuh deuh a, Thangzika chuan a tawn hriat neih tlem a tuar ta zeuh zeuh mai. A dar, a ban, a mal vel chu Chempui taina thi tiam tiam hlawm a. Mahse huai hrim ah tlawm tumna leh zamna lam reng a hmel a lang lo thung. Lai thuama chu a phur ang tulh tulh thung a, mahse ani pawh a phur sual ve tlat mai. Thangzika a han hnung tawlh pai khat khat lai. Lu per nawlh khawp a sa tum chempui tha tawp a vai chhuak. Thangzika tluk avang ah vai thel ta si chu chiang zet chun a han tawlh thlu thuai mai a. A chempui pawh thlauh bul mai. Laithuama tal buai lai chu chuan thang zika chu rawn zuang tho zawkin a chempui lek kanga a vai chhuak tur chiah chu khar zawl tlangval pakhat an hruaitu pa thi tur ngai ngam lo chuan a bula an rawhthing tuah kang bang rit nel nawlh chu chuh thutin thang zika chu han hlap thlu nawk mai a. Hlap nawn leh tuma bana lek kang chiah chu a lu chu thlep hnawkin Thisen thar lam tak chu a hrok ri atang chuan a chik thawt thawt a. Ver ther lutuk mai. Nang pawh kha i chempui kha chhar la tho rawh. Ti a vin thak a chal kung a rawn au chhuak chuan ngaihno a bei lo kher mai. A mitmeng phei chu nel awm loh tak a ni. Lianthuama pawh chu chempui nen rawn tho ṭuih ṭuihin vawi leh khatah chempui vai chhuak pahin chal kunga chu a rawn zuan phut mai a. Chalkûnga erawh inrin loh lai nei ngai lo tih taka lo per sawn zauhin a chem chuan Lianthuama chem chu a lo khak kawi nghal zauh a. Chuti pah chuan Lianthuama awmah chuan a tlawh bur mai a. Lianthuama chu pai ṭuang ṭuangin Ṭiauphovah chuan a thal ta huang mai a. I chem kha chhar la tho leh rawh le. A tawpin thleng law law teh ang tiin Chalkunga chu vei thauh thauh a. Lianthuama chuan Chalkunga han en chiang. A mitling deuh hlar mai a han hmuh chu a la hriat ngai loh chhungrila amah tham er er tu awm tlat hian a hria a. Maka tiin a tawpna ni thleng ve dawn ta tih pawh a rilru a chiang khawp mai. Mahse tlawmhni hne chu tum bik map lova. A chempui chhar inzawi muang chun a han tho chhuak tham tham a. Amah zamruk deuhna awm tih bo nan leh intih phur nan chuan a kuta chil han chak pharh pharh chungin, A ni aw, a tawpin thleng tak tak ang hmiang. Khar zawl tlang dung pasal tha, sa leh ral hma hnung tawlh ngai lo lian hnuna fapa lian thuama ka ni ngai e. Kha leh ti pa chuan Chalkunga chu rawn bawh leh ta rawp mai a, khaw khat chhuan vawr ve ve, tawn hriat ngah ve ve, ding chang zawk nih tumah an thiam tin reng nen a an han innawr tawn chu a pui rep rep kher mai. An invaithel chang chuan lui kam phai tual hnim leh lui kam ṭia vut te chu an leng leh chum chum ṭhin a. Pasal ṭha Aithanga hmuhnawm ti lutuk chuan a vai bel dawn a lo seh keh rep rep mai a. A tawp a tawp ah chuan chungah hringfa te bawk khup a lo thlir reng ṭhin tu Pu Vana chuan dikna lam aṭang te chu a duhsak zawk a nia nge. Chalkunga chempui lo thlawk phei, lo bum tum ah lo vei thlek chu. Chal kua kut tum chang tak chuan rawn deng dawt in a lu hai pai nawk lai chu chal kunga chem phek lam chuan a bek leh lam chu a rawn hem leh bur mai a. Lian thuama chu awm hmun ah chuan a tlu sawp nghal nuaih mai le. Chal kunga chuan a nau hruai thang zika lu la hai deuh deng vunga bula la thu bar mai chu a chem pui hmeh ber pah hian I thianpa phuba chu va la rawh le tiin a han kai tho pah a. Ni lo ve u kung. Mi thawh chhuah sa ka chu ngai lo ve. A lo ti vei sap a. Chalkunga chuan, Zika, chutiang zawngin an la ngai lo ve. I kuta hmin tawh an lo ti buai vang mai che ni kha. Ti tur kan la ngah in kara hla tham si a. Hmanhmawh zawk teh khai, han ti nghat chung chuan a bul lungpui chungah chuan han per kai san daih a. Pasal tha Aithanga rawn inrawlh vatin, Zika, i u kung te sawi kha dik e. Phuba chu u bala fel vat teh khai a lo ti ve bawk nen. In thla hrung tak, lawmru tak si chuan Chempui chu hum nghet salin, Laithuam a rawn tho chhuak leh tur chu panin, Kha le, ka thianpa chunga i hnam leh enrulh let nan aw. Pilral ka rawn kai ve hma chu ka thianpa rawng i lo bawlsak thin dawn nia tih leh Laithuama tluk a sa chu han rual nghal a. A chempui phawi leh zawngah thisen bapuat puat chu en a nui sak chung hian. Thianpa, i puba chu ka rawn la ta e. Thlamuang takin lo chawl tawh ang che tih pah chuan timna nei lek lo hian Laithuama nghawng chu a zai hmiah hmiah a. An miman la dam chhun chu a zam kher mai. Thangzika lah chuan a chempui a kawk vah chung hian, Nang pawh kha tih leh rawn pan chu han rual zui bawk nen. Zika a tawk ri e? a rawn ti ri a chuan ding chawt in Chalkunga chu han en hauh a. Chalkunga leh Aithanga chu inbe sap sap in a hnuah chuan Chalkunga chu an mi man bulah chuan phei in I thil tih chuan thih ve chu a phu hle nang in kan hotu pa hian I lakah a za ngai a, I van nei khawp mai. I chempui hi la la haw nal nal ang che. Buan hmun pawisawi tura i kei pen leh ni ngai chuan in hotu pa chan ang hi i chan tur a ni tawh ang. Hei hi in lalpa pawh lo hrilh ang che. A thil tih thungrul tur leh a khua mai vapa chantir turin kan rawn thawk chhuak thuai dawn tih hi han ti ram hmak pah chuan chu pa phuarna chu phelh sakin a chempui chu buk lamah chuan han theh phei zui a. Chu pa chuan chalkunga chu hlauh hmel tak a melh zauh chung chuan, Ka lawm e. In khaw pawi sawi zawngin ka che tawh lo vang tih leh buk lam pan chu rual nghal a. Tukṭhuante bar sawk sawkin a ṭul ang angte an tih fel zawh chuan an mithate lu leh an ṭhiante lu chu ak varin A nepte puimawngah chuan a thi a far tluk tluk hlawm a. Car a hla tham bawk nen hmanhmawh tak chuan zan lam an sul hnu chhui let in khaw lam pan chuan an duk par par hlawm a. Ni pawh van lei zual dawr tawh tih ah chuan buan hmun chul chawva chuan an in zui ṭham ṭham a. Chho ul zual an pel. Kawng zal deuh an zawh chuh hahdam sawng sawngin an hma deuh kawr ruam. Sesi lui teah law law chawlh tum chuan ti ti nak nak chungin an kal zel a. Thui an la kal lo tih chuan chal kungah chuan an hmahruaitu Thangzika chu kuai ding luaihin kawng sir lungpenah khan lut vat ru a han ti sar sar a. Lungphen an tawm fel awrh ti chuan an kalna tur lam atang chuan pasal tha tih hriat tak mai hi kawng sir vel melh zauh zauh pah hian inring leh fimkhur tak hian a rawn chhuak tho tho a. A hnungah chuan mi pahnih silai keng ve ve hian rawn zuiin an che fimkhur tlang kher mai. An mahni hmu thei tu ber chal kungah chuan Aithanga chu han tlawh zauh in, Pa Ai, in khaw mi leh sa ten ni em? han ti sar sar in a silai chu a lek rem da da a. Aithanga chuh fim kur taka inher in chal kunga thlirna lam chu han tlir phei ve a. Khai, thian pa ruma ten ni saw, eng ti ti a heng heng ah te an rawn lan ve nawlh ni tih leh Kawli pa zawn nein vang khan khan ve an ti thut mai chuh. Pasal tha Lianruma thiante pahnih chuan phu chiang kher mai. Lianruma erawh a kal lai chawl dat in a thianpa Aithanga aw han hriat chuan a kiai suk duh chauh a. Thaw han la hul in, Aizi ka pa, tlema tlema pilral kan va lawi teuh ther ther vele. Kan fimkhur ve viau emaw tia kan kum chhir a tam ve ta nge ni a mak leh em mai a han ti hu a. A awm reng a ni. Se si lui kam leh lam lian ruma te rawn kalna lam hi ngaw thim khup mai a ni a. Lui luang ri nen fimkhur tawpah kawr rawn chuang chhuak an ni a. Chal kunga'n hlauhawm a hnai tih hriaah an lo biru tlat mai hi a mak reng a ni. Chal kunga erawh hmun a ral tit poh leh mi bik a nihna a lang leh thin a. Mi tam tak inthlah dah hun kawng chho an chhuah tirh khan a ni chuan a mittlin tawkin hmun tin hmun tang a thlir kual nghal zung zung a. An hma kawr ruam aithanga an chawlh na rawtna lam phei chu a thlir bing hle a. A fimkhurna chuan rah chhuah in a mit fing tak chuan an chawlhtumna kam leh lamah ni in silai ngul nge thir a en tlet zauh kha hmu ta reng a ni. Chutah an hnaih kawr ko lamah hrui khau tuai che laih kha hmuh in Thangzika kha a han kuai ding ta kha a ni a. An tawmna atanga an han chhuak an rainhmukhawm chu vannei an intitlang a ni ber e. Thangzika mawlh chuan Changkunga chu mak ti leh ngaisang tak hian a thlir dauh dauh reng a. Rawl thar thei intitawk leh inlapa ve theng thawng tak, cho loh leh tluk lo nei bik lova inngai a nih vei nen. Chalkunga bulah rei lo te han khawsa ve a, engmah lo nih lo zia inhre chiang tulh tulh mai. An chanchin ten han inhrilh tawn chuh. Pasal tha Lianruma chuan a thianpa Isaac-a te ngaihtuah deuh avangin, tlangval ho tlan laih hlanin a thiante sawmin an lo chhuak ve pawp mai hi lo ni a. An tum aia hmaah dam tak an inhmu tlang chu an lawm tlang kher mai. Sesi luiah chuan an miluaate chu silfaiin an inbual fai hlawm a. Thlar zawl tlangvalin Thangzika vuakna pe mahte chuan Pholeng hnahte sawr lehin an tuam that sak leh a. Thangzika vannei siam nge Thlar zawl paina vuakna rual kha a lo mawih deuh tawh hlauh a, tlema tlema a silawng khaw lo tep a ni e. Tlai nen mah khawlut tura intintuahin muang mar in kawn chho vah chuan an inchawm chho ta dat dat hlawm a. Buan hmun mipui te pawh mitthi ten vui zawh hnu chuan a then kawhar in lamah lengin a thenin mahni in lam hna tul ten buaipui bawk a. Tlangval te pawh a hlawp hlawp in an nula rim te lei ka puiah thu chhuak in an nui ho leh ham ham thin bawk a. An tunlai khaw ralmuan loh zia te leh hmalak zel dan tur te rel ah sawi hawp vin lal luh ka ler ah zupui khawn chung in lal leh upa te chu an ri laih laih bawk a. Lal fanu ngur te i thung chuan khaw har leh in ngaihtuah muk tak in khaw thlang lam ral hla tak thlir vang vang chung chuan A bula khar Zolal fanu Saingeng i hriat tham si lo hian a han phun sep sep a. Tlai ni tlak dawn suar suar tawh ah chuan kawt chhuah lam atang hian pasal tha lian ruma nau hruai pakhat zawk lai vet ah chuan khawchhung a rawn pan hnak hnak a. A lo hmu apiang chuan amah chauh a lo let chuh ngaihthalo tak hian an rawn zui ve zel a. Lalmawla thlen meuh chuan mi an thahnem hman kher mai. Lal ina luh chuan Lal leh upa te chu lo ka hau hlawmin thil awmzian lo zawt vat a. Ani chuan kawng lakah Pasalṭha Aithanga te nen an inhmuh dan leh an Pasalṭha Aithanga te hlawhtlin thu leh mi luan rawn hawn dan te, Aithangan rammu ang tak tak an nih loh avanga bawhhla nenah tlangtlir kher lovah khawiain lai rawn luh mai a rem leh rem loh zawt tura a rawn tirh dan te chu han sawi zung zung a. Lal leh upa te chu inberoan tlangin an pasal tha chhuan vawrin a dilna chu awm tiin an rem tih thu chu an thutlukna a ni ta a ni. A mai rawh, chu khawi en lai a lut tho si in bawh hla nen tlang chu rawn tlir ngei rawh se. Lal leh upa thei thei in kawt chhuah kan hmuak tur a ni ang ti a. Lalthu chah thlen leh tur chuan lai ve ta chu kawt chhuah lam pan chuan a let leh ta nghat nghat a. Tlang au pawh chuan thler tenah chuan lal thu chhuak chu puang zarin a au zui nghal lauh lauh bawk a. Nia tla suar suar tan tihah chuan an aw hriat than em em. An khaw dai ngul leh pho. An muanna ber pasal tha ai thang a aw ngei mai chuan an hriat nin theih loh bawh hla chu a rawn cham leh ta vau vau mai a. Silai inlawn un un chuan a rawn zui nghal a. Chu ve leh khaw chhungah chuan Silai puakin an rawn chhawn ve nghal ul ul mai bawk a. Khuai rau ang maiah mipuite chu treh hukin mi hrangvalte hmuak tur chuan kawtchhuah lam panin an liam zui ta zut zut mai a. Lal leh upa te pawh ral thaw lah Lalzutlum tui tha ber pai pawn chungin an kal phe ve dawr dawr a. Lalfanu Ngurtei pawh a pawt tuna deuh nge ni? A thleng hma ber a Paula tang hman tlat mai. Zing lamah thihna vanga khawpui chul ngui nghei tawh kha. A tichul tute thihna vanga lo vul thar lehin mipui hlimsa hawk ri dur dur chuan buan hmun kawr dungte chu a khawk thla rum rum mai a. Tlai ni nem duai karah silai puk ul ul te chu ni dangah silai rik hlek a ral khel a, thinphu dep dep thin hmeichhe der dep zawk te pawn hlauhawm hnehtu te chengrang a aw a ni tih an hrechiang a, hlauva hnekin an thlamuanpui veng veng zawk tlat a ni. Hun lah a inher ve zel a. Vangpui ho Laltawnphung leh Pasaltha te chuan tlai lo sul haw hun vel an vang khua lawi lut in in awm leh feh haw hmasa apiang chuan chanchin ngai chang in an zui nghal dul dul a. Lalmual an thlen meuh chuan an pungkhawm tam hman tawh kher mai. Lal tawn phungah chuan inchhung pawh lut lovin a lal in kawt thingkhawn chungah chuan a han lawn a. An va thangna chanchin te, an pasal tha te duai loh zia te chu nuam ti tak chuan a han sawi lo lo va. A khat tawkin mipui chuan au leh dur dur thin a. Khaw lo nghak tu Lalnu leh upa te, pasal tha leh mipui te chunga lawmthua sawi leh hnu chuan Buan hmun atanga an hruai hawk khar zawk lal fanu leh fapa te chu ko chhuakin an chanchin te chu han sawi a. A pa lalna chuh saktu pawh tu dang ni lovin vangpui tan a hnawk chak em em thin. Harsatna tam tak lo siam tawhtu Sialngian lal ni thin Lalmanthanga nih thu a han sawi leh chuh mipui thinrim chuan thum huk mai a. Laltuan phunga bawk chuan zan lama rorel tur pawimawh mavangin upa leh pasal tha zawng zawng te leh val upa te chu kim taka lal inkai leh theuh tur a ni a han tih hnu chuan mipui te chu ṭin tirin lal inchhungah chuan ram mua chhuak ho te nen chuan an lut ta phak phak hlawm a. A tuk zingkarah chuan zan lama lal in rorial thu chhuak hre tura lalmuala kal khawm tur tih thu chu thler ten hrutin tlang au chuan a puang lauh lo va. A puan zawhah lal in a pan leh meuh chuan a tlang au hriah pungkhawm te chu an lo tlim hmur tawh a. Upa Bela chuan, Luh ka leh Ratang chuan zan laman rorel chu a han puang loh lova. Laltawnphunga chuan a tawp rawn khar in, Khuaw leh tui duh tak teh u. A hmasa in buaina hrehawmzia hretu vek kan ni a. Thlamuang takah kan awm tawh lai a. Buaina ah bawk ka hnuk lut leh tur cheu hi. Hrehawm ka ti in in zahawm ka ti hle mai. Amaherawhchu, Kan unaute tunah hian anmahni vang khua ngeia mi pamhamte vangin sal ang maia hrehawm tuarin an awm a, lungngaiin an indawm kun mek a ni. Chu mai ni lovin an mipuite tana lal ngil nei leh pawi sawi lo, Ngurneihpui nu leh pa te chu hrengah tan tirin lal ropui chu sal ang lek a tih duhdahna tur tir mek an ni hi. Kei a hminga in lal leh upa te Pasaltha te chuan thin dama kuang kuahin kan thirliam thei thlawt lo a ni. Chuvangin heng kan unau te, hrehawmna khur atang mek te chhan chhuak tur hian buan hmun khua te hnung zui a pui bawm ni se kan ti a. Hun a tep ter tawh avangin vawiin atangin chhung tin te ram mu tura lo in buatsaih nghal tur a ni ang a han tih chuan mipui te chuan au dur dur mai a. Lalpa in thlahrunna chi ni lo ve. Tanpui ngaite tanpui thin tu Lalpa dam reng rawh se. Misual chuan an phu tawk an hmu tur a ni tiin an au ta luih luih zawk a. Tukṭhuan ei kham aṭang chuan kum up a lam deuh. Thiamhnang deh tur pu ah dai hnai vak leh nu ho chul lama chawhmeh zawng a chhuak tih mai lo chu khaw chhung an tawm ṭhup mai a. Zawlbuk thingnuai fawm thin naupangte leh Zawlbuk kai thar rawl thar deuh ten Lalba hmun hlui vel a mi silai zena siam tur Khawhma kungte pu in Pathlawi rual leh Valupa deuh ten kel riah khawmna hmun ah an zun hing lai te an thiar khawm bawk a. Pasalṭha leh tlangval rual ten nun chan zirna tur tiin, thingtuai leh rochang deuh te fei leh chempui lem atan zawlbuk kawtan suih tluar tluar bawk a. A ṭhenin, in mal beihna chi khat, thing luang zawh in beihna tur, thingtlawn lian deuh puin zawlbuk kawtah chuan an han khang zuah mai bawk a. Lal leh upa ten a khat tawkin an fang kual deuh reng bawk a. Nula rual ten an khaw nula hmeltha khual kai hial khawpa a duhawm dar nei i. Pathlawi hovin dar biah nem i ti an kohfiam thin hovin thlan tla biang tai tek chungah tlangval rual te hah tidam sawng sawng tura nui awr awr chungah tui a han sem kual vel te nen. A khaw buaiin an buai a ni ber mai e. Nuthlawi leng leh lam lah an khaw nula tam tak pawn an tluk hleih theih loh. Hmeltha leh lamthiam a neih ro hlu i fahran lo thlawi te na leh an tih fiam thin. Ngopa phuk mai tawn vel i hovin fenthlir in zutui tling eng kuk mai sem kual in an vir zuai zuai hlawm a. Tlangvalte mit la tur leh dawn ti thui tur tawk lekah mawng ti fawn lui deuh vah an han kal tar tar leh. An pen lang var zauh zauh thin te chuan an tum an hlawhtling kher thin mai. Tlangval ho hnathawh thu la an mahni lo thlir vung vung thin te chu a ngaih la tawk tur leka han sei khum zeuh in an han meng si sap thin zawng. Tlangvalte rilru chuan an khawtlang phul hmun leh Lungdawh tlak lamah tlang sam buk hnuai thelh hun te a tin to to reng mai ni. An mitfuk rawnna ber tawn vel i phei chu tlang nuam per kai ngun tawh ti takah a thiam thil pawh hmang thiam na rawh. Tlangva leh pathlawi te chawl haldawmna tura han pek pah a, a awm bawr phir kawh thui mai han ti lang pah zauh thin phei chu a thil pek lo ban thelh khut khut tawk an awm nawk thin mai. An khaw tlangval chhuak lem tawr tha tlet tlawt than hnunah tui sik pek pa a beng bul a, zanah khur la min chawipui rawh aw a han tih leh sap kha. Khur hnai zawk pawh nghah ngai lova tlin pung lai a, khur hla ker ker tlangval fing chin tan hriat thiam loh thu va awm suh. Than hnuna pawn a hrethiam a ni che kang, a vai bel funa che nghal tual tual mai. Tlai lamah chuan Zawlbuk kai tawh chen mipa zawng zawng chu Zawlbuk leh kawt velah chuan an thu hluah hluah reng a. Zawlbuk chhungah a then ral beihna inpawmchilh dan zirin an inkeuh thum dup dup a. Hmelma vau zamna chi khat, mahni hming leh pa hming leh lal hming chhah la au loh loh tawk lah bo lo. An mahni zirtirtu Pasalṭha ngur bawngah pawh khat tawkin a au lung lung reng bawk a. Pasalṭha zakhuma leh mangchina te hona hnuaiah Zawlbuk tuala ralthuam nena inphek beih dan zirin a nawlpui ho chu chhun lama hmanraw siam chempui leh fei lem hmang chuan an intuk awr awr hlawm a. Thingtuai chem leh raw fei inkhak ri tluar tluar kara sa leh ral hma tlawm ngailo lal tawn phunga pasalṭha te kan ni ngai e. Kan chem sen nen hmalmi pan leh ang aw tih te kha keimah za tawna fapa ral tuka ka lo kal e, a ngamfa chuan min lo dang reuh le tih te. Vangpui mihrang valrual te, thih leh ruam khat a aw, kan chungah ni leh thla bak a leng tur a ni lo tia au loh ul loh te chu mipui a lo thlir deuh te chuan lawmin kut an lo beng hluah hluah reng a. Thlirtute au thawm leh nula rualte lo ṭe ṭhat ṭhat ri chuan phurna a pe zual zel a, inbeihzirna pawh a hlawhtling kher mai. Lalpa pawh lungawi takin a bu nghut nghut reng mai ni. Zanriahchawi kham chuan ral kai chin tawh phawt chu zawlbuk a inhak khawmin an kim hnu chuan Val upate chuan fuihna thute sawiin Tlai lama an rawn chanzir dante leh Lal leh upa te mit an tlun thu te, an lungawi thu te sawiin, tuna an thil ti leh turah pawh rilru pe a ti tak tak a bei tur a inchah thar in, Paul hniah in siam in Zawlbuk atang chuan an chhuak ta a. Pawnah chuan upa ten meipui an lo chhep hluah tawh a. Mipui te chuan tlangval ho chu lo lawm in an lo au dur dur a. Chung lam chhawr tla eng nen a boruak a nuam kher mai. In tin bathlar velah chuan mipui an thu hnek hnuk a. Thing khawn chunga nen lam an fu fur mai a, mipuiin an hlut kher mai. Mipui chuh ngawi tur a au loh lovin val upa pakhat chuan an inbeihna tur thing tuluang khamah chuan a vei tho tho va. An inbeih dan tur kalhmang an za vai inbeih tur ni lova. Pawl leh Paul an siam atanga a zan khatna atana mi pathum ve ve an thlan chhuah dan te han sawi a. Meipui vur belin mipui thawm reh ruih karah chuan mi pawh a chang fak mai hian. Lalzam lova khaw pasal tha, Ral lu sawm chuang khai tawh zahmuak a hmaah hian tumaw rawn ding ngam dawn cheu a rawn ti chuh. A tifiam mah ni se. Hmeichhia leh mipa dawi zep deuh tiril chu a fan sung sung thei tho mai. A khaw hma chempui hrawl tak chu a vai vut vut mai nen mipui chuan thaw dep dep mai a. Lal ropui leh hming thang tawn phunga pasal tha deng vunga ka lo kal e. Thi turin lo inpuah chah rawh le tiin deng vunga chuan khaw hma chempui bawk rawn vaih chhuakin muang deuh nge ngalh chuan a rawn pen chhuak hnak hnak a. Mipui lam pawh chu an lo au ta hulh hulh mai le. An inbeihna tur thingluangah chuan intha zo fahran hian an han per kai dun nalh a. Val upa in tan tura han ti chiah chu inveh nghal tho thovin an chempui vilik chungin an intuk ta chawrh chawrh mai a. A tak a an poh leh an tan a la tangkai hlei hlei dawn bawk nen, in dim an tum lo kher mai. Vang puikhaw inngahna berte zing a mi. Pasal tha Lalzam lova khu a rawn inchhal. Zahmuak a chuh tawn hriat anga tawhin inbeih pawh thiam kher mai a. Dengvanga pawh thingluang atang chuan a tla teuh thin kher mai. Mahse zam a tha em zawk a. Chutah a dinhmun phet deuh chu insiam tha leh hret hretin an Lalpa hming chhal loh loh chunga a rawn nawr phei ve ta tak tak mai chuh. A hmuh nawmin mipui pawn ka ho hlawm a. An inbeih rei piah lamah a tumpui pa zam tha lutuk chu za hmuak a. Lei do nei lovah muanglei a lo awm, inthlah dah rei tawh chuan a khan lo hret hret a. A tawp a tawp ah chuan deng vung an sah tum ang takah a chempui han lek uai a. Lo dan tum a kut lo vai chhuak chu han tawlh zeuh chungin za hmuaka ban lak riat leh hma a tawnchilh thutin. A chempui a zahmuak a bag kik sak zeuh pah hian Thingluang a tang chuan deng vawngah chuan a han tlawh thla ta tawp mai a. Mipui thawm pawh a tha hem hem hle mai. Vangpui val upa te ngaihtuahna leh tum ruk dan hi a tha kher mai a. Naupangte thinlunga an khaw dah chung nunna leh khaw dang an hupur lohna turin inbei tur an thlan danah pawh an khaw aiawh tur chu thei leh thiam zawk tura an ngaihte an dah hlawm reng a ni. Mahse an vangpui palian leh buan chak Pasalṭha huaisen ni bawk si, Lianhrima chu an khawlei do lamah an ṭantir tlat mai. Tisual tak mawle. Thih leh ruam khatah bung sawmhnihna lo tawp ta. Min lo ngaichangin min lo ṭawiawm tlat ula kan chhunzawm leh thuai dawn nia.